Sou an hei si mer erëm bei Let's Play DayZ mat dobäi ass de Jeff an de Ben mol erëm eng Kéier. Salut. An mir wollten ons elo mol opmaan op de Wee fir op de Wiltz Castle wéi der Löwe gesitt. Gëtt een e relativ schéinen Ausbléck op d'Géigend. Kënne mer Fotoe maache goe mat de Japaner an de Chinesen. An da géing ech soen, mol vill Spaass beim Kucken a lass geet et! Sou Jongen, also maache mer ons op de Wee, nee? Bleiwe mer lo nach stoen? Oh, komm erëm déi domm Spréch! Oh, well ee Peter da. Ah jo, merde, oh, ech si guer net méi d'Steierung vum Daisy gewinnt, gell? Jo, ass de, da ech och elo, och ëmmer A3 ass elo. Dat ass den, dat ass e bëssen den Nodeel, wann s de verschidde Spiller spills, gell? Oh jo. Also. Ah, mir mat der neier Festplatt hëlt nach mam Fraps relativ gut op op 23 FPS. Geet a gut. Ass jo gut. So, wou mir mol ophalen iwwer FPS ze schwätzen. Schwätze mer lo mol hei iwwer dem Jeff säin.

Schéck däi Papp ze sichen, eng. Also wann der fënnt de Riedel seng wonnerschéi Stëmm fir iech ze héieren. Ok. Johan! Oh ech free mech dat de Wiltz Castle ass am Fong eng vun den wéinegen vun den Plazen ok ech soll lo wéineg Plazen kënns der gutt drop raus wou ech lo nach net war. Ech och net, ech war eng Kéier do am am am Mod selwer awer ni ee gesinn do, ni. Oh Mod selwer war schon net no nei spezielles wéi et gesäit mega geil aus den du huewen du zwee Tier man dat war jo du seng schéi Luut den ass komplett verbackt ënner dem Buedem do kënns net drun vläch ass du gefixt ginn heemlech ech mengen dat och oh mech sou fette sou brënn dat ass sou heemlech gefixt ginn wéi s du heemlech fëmms.

Si 15 net dem Server wann du wann du irgend deen op dem Ding ze wier schon oft gedschen am Endeffekt war mat Dëwen as sinn So so ech menggen Tom leeft Lommer fir fir Dir domm Bemerkung. Oh nee Hei Jeff duerf gëss du dann wéi beim Sarazar am am Klo gefesselt. Dat war de Sarazar net? Ja den Dealer wéi heescht en?

Tom. Ja, da sinn awer alles keng Zombien. Ma wat steet da? Ah, ech si lebendig, muss alles besser wëssen. Da waart, ech gi mol ran. Nee, mir ass net normal, dass ech do sou éiweg, éiweg waarde muss. Äh, jo, bei de residentielle Clienten, jo. Wat, bei de wee, wat? Residentielle Clienten. Wat ass residentiellen Client? Ah, ok, jo. Dat sinn der, déi an hiren Haiser wunnen. Jo, e Mount, gell, wann ech méi wéi e Mount souguer, nee, manner wéi e Mount. Ah, du packs dat schonn. Ah mee ey, dat gëtt esou gäil, da kann ech am lafende Band Folge eroplueden gell? Da kann ech och mol e puer Stéck an engem Dag eroplueden, dat gëtt déck Béis. Ja, da kann ech mol pünktlech, pünktlech Fernseh kucken. Da kënne mer och op méi op d'Wënsch vun den User agoen, da kënne mer ons mol méi, kënne mer ons mol méi Let's Play eraussichen. Mir hate jo elo nach Arma, Outlist Live am Bléck,

Mee d'ass zwar mega gäil gell wéi wäit ech hei kann kucken. Et misst just nach villäicht, ah nee d'Wieder ass perfekt, also besser kann d'Wieder jo net sinn. Oh ech bleiwen zwar mol vum Rand ewech, ech kenne Loscht hei duerch den Dénges ze baggeren. Jo ech hunn dat Problem och elo gehat, ech war och bal dono. Pass op dass s net bausse gees well du fäls erof. Sou gonge mer op d'Treppech erof. Haas de Far Cry Let's Play alt gekuckt? Mat den déck gäile Video Ablendungen. Ech hat mat enger Testversioun vu Playclaw opgeholl an do haten se wiekel ass eng Testversioun ass eso eng Waassermarkéierung dran, déi wou déi ganz Zäit ronderëm schwieft. A mee et fält net esou krass op. Mee bon, ech huele jo elo erëm weiderhi mat Fraps op. Hei wann ech, wann iergendee weess wéi ech anstänneg mat deem

Meng Lieblingsbeschäftegung, Iessen. Ah, ey Jong, dir musst mech och drun erënneren heiansdo, gell? Ech vergiessen ëmmer d'Fotoe fir, fir d'Thumbnails ze man. Hei ass nach en Zombie, wien hëlt deen? Ok. Ey, stierf, du Krëppel! Oh Ben, dat kanns de net soen. Ben, komm, du bass ausgewielt gi fir e Fotoshooting.

Stellt Äech hei hinner, kuckt genau do wou ech lo stinn. Eng Foto mat Schoss. Hei, stellt Äech hei hinner, dass der an déi do Richtung kuckt. Komm, gib Gas. Voilà, de Schlee, jo mee wann ech, dat ass de Problem, wann ech mech leen, dann hunn ech meng Mousen am, am Bléck, dat ass kacke. Esou. Wat? Wat? Ah, oui, oui. Do sëtzt den Tom, oui. Do sëtzt den Tom, do. Wonnerschéin, wonnerschéin, wierklech. So, ma ja, ähm, so nach kucke, vläicht fanne mer jo nach eppes, ech weess net. Ass nach eppes hei, wou ee kann rondrëm kucken hei. An da kënne mer ons vun hei jo op d'Airfield riwwer maachen. Gesech, do si mer dach um Endeffekt, obwuel mer an Electro waren, si mer awer op Devil's Castle komm. Da kannst du op den op d'Buerg d'Mauer eropgoen. Mee wat ech nach wat ech ech nach ka soen, et ass méi gleef mer et ass vill méi angenehm en e Let's Play ze puer ze maache wéi alleng gell. Keng Ahnung ech fannen jo et ass méi ech fannen also ech komme mer selwer e bësse blöd vir esou beim selwer LP. Mee net dat jo mee et ass net esou witzeg wéi wann s de zu puer spills.

Ja, ma ja, ja. Wo ich da gewiesen hat, den, den, ja, den Video. den Waff net geil, der hat gesagt, du so geil aus. Kannst du hei, man. Übrigens. Wat? Das war so, so spektakulär wie du. Wei? Ma, den Typen Waffen. A wei dann? Ma, du musst ihn zerschloen, bis du Bodem leid, und da kannst du sehr an sein Inventar gehen. Anscheinend geht das. Was? Okay, das ist da immer geil.

Ah gleef mer, ech si sou frou wann ech eng besser Internetverbindung hunn, da geet dat ganzt Gedownloads an dat Geuploads vill vill vill méi séier. Mee ech krut dat och vun engem virgeschloen, datt ech soll fir méi grousst Zuschauerpublikum op Däitsch meng LP man, mee ech denk mer sou, keng Ahnung, firwat soll ech se op Däitsch man, ech wëll jo grad un d'lëtzebuergescht Publikum rukommen. Wee geet hei grad op d'Steng?

Links, also. Wann scho racken se an d'Haus, gell? Racken se an d'Schloss links. Ja, ja. Dat war ech, pardon. Ah, ich sehe da. Mal dann, komm mal genau mal hei. Hand an Spital. Ich will die ganze Zeit um Shift drücken, für zu laufen, gell? Gell? Arma 3. Ah dunn sinn och Ruinen. Ruinéiert Mee Ruinen. wat ass dat anert fir eng Buerg? Ass dat méi eng kleng oder wéi? Ech menge jo. Vill vill. Do kanns de do hunn se bei Arma Arma 2 hu se mer Buerg also bei Wasteland hu se mer Dénger gebaut sou jo Festungen eben. Hues du vill Wasteland gespillt? Kann dat si? Well Wonder krut ech dovun éinfir guer näischt mat.

Oder ech loosse mäin eng Kéier oprüste beim Kolleg. Da muss ech emol oppassen, gell, ob et kompatibel ass mat deenen anere Saachen, gell? Jo, ech froen den Thierry. Oh mee scharf. Mee et ass komesch, gell, den den DayZ hëlt de Fraps lo mat esou 23, 20 FPS op. Wann ech awer de Far Cry spillen, dann hëlt e vill méi séier op. Also huelen ech un, datt et awer zum Deel och nach um Spill läit. Oh Tom, wat? Tom, bleif mol stoen! Henning, Maul!

Also wéi der wësst, nee net wéi der, dir wësst et mengen ech net, also ech hale mech zimlech zeréck hei mat mengem, ech sinn ee, wéi soll ech dat soen, wéi soll ech dat beschreiwen, esou, nee esou éischter sarkastesch an och zum Deel esou fäkal an a wéi nennt een dat an net homophob, ëmgedréit. Also esou wéi de Sheldon net ass? Nee, nee, nee esou, wéi nennen ech dat elo? Ah ass och scheiss egal gell. Sou eng mee sou en sou e liichte lénksen Touch, beschreiwen ech lo mol einfach esou, awer lo net vum sexuellen hier mee einfach sou vun der Aussprooch fir déi aner Leit ze nerven gell Jeff? Géi géi géi. Wéi mengs de dat? Oh ass en hetero, putain. Oh freck. Wou? Lénks, riets, uewen, ënnen?

Ah, Donnelly, ass et de Jeff? Ech nei am Bësch. Den ass de Jeff. Schlaf nei im Krees grad. Äh, Ben? Wo bass du drun? Bo, gesäich du d'Duerf, Ben? Jo. Ah, pa Rich drop, ech gesinn op d'Kierch. Op d'Kierch, mach och. Dat ass dat nächst, äh, Dat war ech, dat war wat bei ech. mir ass. Wat, Donnelly? Do ass riets u. Wat? Do wars du?

Mir si falsch gelaf dann. Jo mir mussen einfach rideis weider. Do lafe mer erof bei de Band, dass mer eis erëm sammelen kënnen. Do bass du, okay. Ech mengen do ass d'Crichino, da musse mer hannen do weider duerch den Dännebësch. Laf méi no riets. Ma jo, maachen ech jo grad. Nach vill méi no riets. Ah do sidd Dir, do bass du. Ma komm mir treffen eis hënne bei deene Beem.

Hehehehe Seet just genauso aus wéis du. Bon, komm jo op d'Duerf, nee? Jo, well ech brauch e bëssen z'iessen. Wéi stinn dat meng Mënschen? Hydrated, nee ech hunn alles. Ah nee, ech hunn net alles. Jo, bei mir ass och alles do, mee ech hunn net méi vill Iessen. Ech muss an d'Zukunft denken. Ech brauch mol e Nunchain'eg Scope. Mee de Ben, Ben, du iwwerlees am Fong net wäit, gell? Du hues, du hues deng SKS am Grapp a wa elo een vu Géigner kënnt, da brauchs de net laang fir d'Waff ze wiesselen.

Sou. Zombien, déi metzele mer nidder mat der Axt. An der Géigend, ja, an der Géigend vum Airfield will ech net gäre souvill Opmierksamkeet erreegen. Pass op, Zombie. War de schon is schon eng Axt raus zu. Ist am Gang och mat der Axt. Okay, sind ja net getroffen. Wo ist denn? So vun zwou Säite, schön. Ech hoffen, dass den Zombie den Fall kann looten. Kanns de, déi hunn heiansdo am, am der Mod haten se Ja, dat also emol. et muss wierklech um Spill leie, gell, mat der FPS, gell, well da geet och ëmmer op 19 erof, mee bon, dat ass mir schäisegal. Am Online, um Youtube erkennt een et souwisou net, also ass et och egal. Hei riets vum mer kënnt Zombie. Jo, da mar futti. Riets. Ja, waart. Oh nee, de Ben ka jo seng Waff net aus dem Grapp huelen, soss verléiert en se. Hei sinn d'Dieren op, he.

Oh ech awer guet bei dech mee du den. Leeft jo. Sou ech gin amol an d'Bar eran. Hei ass och e Krunn. En ass down. Ass nach en Zombie hannert dem hannert der Fabrik. Ech stelle emol fir Schnaps ze iessen. Klenge Repse, oh putain ech hu sou Soudbränn erem gell kann jo net sin. Ah an du kanns anscheinend och Longenentzündunge kréien oder sou beim nächsten Update. Jo, bass bei dem nächsten Update. An Grippe. Dat gëtt richteg flott. Da schnoffels du och an dat kënnen och Spiller anscheinend héieren. Mee et wär am Fong zimmlech béis wann se géingen endlech mol sou, keng Ahnung, d'FPS vum Spill fixen. Dat wär déck béis. Oh ja. Eng Daunejackett. Ass een am roude Gebai op rietser Säit? Déi Bar, dat ass eng Bar. Eng Bar? Ass mir egal wat dat ass. Op kee Fall haut einfach Restaurant, well do an de Benny nennt et souwisou déi ganz Zäit Restaurant. Genau. Dat ass eng russesch Bar, well déi gesäit net aus wéi eng normal Bar. Op der Ounjum op Sam. Ah, do uewen ass nach eng Bar, ech gi mer déi och huelen, an de Bauerenhaff. Ass ënner Waasser, wann een eppes brauch.

Hei ass nach e Krunn beim Bauerenhaff. Boah, wann ech hien eppes iwwersin, dann deet mer leed, gell, mee ech schreiwen hei d'Al, gell, deet wéi wéi eng Sau. Boah, hei ass eng cool orange Jackett. Wann ech keng TTSKO-Jackett hätt, da géing ech mer déi huelen. Dose aus, dann hues de keng. Wou brauchen een eng Fläsch Waasser? Ech hunn eng Feldfläsch, mengen ech. Jo, ech hunn eng Feldfläsch, ass gutt.

Okay, et hues du gutt gemaach. Quäl erëm raus, drénk scho bësse Waasser. Okay, so, also ass du fäerdeg. Ech hunn zwar näischt ze friessen fonnt, gell? Ech och net. So, duerwen ass där fir, da kann man direkt hanne bei den Hangar rauskommen. Also, dat heescht um Airfield Oberstesgebot muss man Taktesch virgoen an chillen. Alles ëm méi wat kënnt. An ech wëll dës Ke och mol ee killen. Et ass esou laang hier dat ech ee gekillt hu gell. Do gi mer da riets duerch de Bësch a lénks. Mir ginn lénks dovunner duerch de Bësch. Da komme mer bei deem éischten Hangar aus. Mir ginn awer hei vir direkt an de Bësch.

Ja, wéi gutt das Gas geht also weit. Okay, wat wolltest du, Chef? Mir sch- stellen de Ben bei Tankstellen an ech an den Tommy schéissen drop. Also wat och A gewonnen huet vun eis zwee wat däerf och den Ben gut ass, losen. ass dass mer lo mëttlerweil brauch mer net méi souvill Angscht ze hunn um Airfield, vu que dass Jo dat mam mam Serverhopping eriwwer ass. Dat heescht wat. Jo ass einfach Virsiicht gebueden. Jo mee d'Warscheinlechkeet dass do een sech aloggt oder esou ass scho vill vill vill méi kleng well wann sech aloggt an der gëtt entdeckt da brauch e 25 Sekonne bis dass e raus ass an déi Zäit géing ech mer net huelen. Jo dat géif sech kee mengen ech huelen. So, wann mer elo virum Bëschrand sinn, gell, dann bleiwen wir stoen an dann hu mer eng kleng Verschnaufspaus hei. Uh, klenge Ruckler gehabt. Ass awer alles okay. Nee keng Ahnung, ech ka souwisou den Wasteland oder den Alt is Life Let's Play maachen wann ech dat mol rausfonnt hu wéi ech dat Spill richteg astelle gell, well déi Arma Engine se gesäit zwar richteg gäil aus gell, mee se ass einfach sou se se frësst einfach souvill Leeschtung dat ass net ze gleewe gell. Du géiss jo guer net mengen wann d'Spill sou gesäich dass dat méi Leeschtung frëscht wéi de wéi de Battlefield zum Beispill.